Ladies, awe nos por kombersá di un tema importante, pero ku no hopi biaha ta bin dilanti. Nos ta bai papia di sexual harassment. Bosanan ta konosí ku e tema aki? Un tema ferfe lo. Sí, pero por dat ta bon pa bo spliká pa hende nan na kas ta mester sa ki kos aki ta. Sigur, sigur. Sexual harassment ta momentu ku sea na trabou òf den un Otro un omgeving serio bo ta wordo laga nos bisa nan ta molostea bo seksualmente, intimida bo seksualmente, si bunita korekto bo ta haña sierto propuesta of indikashon anto ta keda wak bo hopi bia e ta di bo kolega pero e por ta tambe di bo leidinggevende e persona ku bo ta traha huntu kuné, des bo superior. Kiko boso ta pensa di esaki, ladies? Wèl, e ta un tema hopi perfelu, hopi delikado. Sí. Anto, meskos ku algun otro kosnan ku ya akaba nosotros trese di lante, esaki tambe tòg ta un tiki un tabú. Sí. Pasobra no ta tur hende ta, si nan pasa den, no ta klapa. Nan ta bai si. Paso enkele e ta un, e ta un, bo sa un akshon òf un akto kastigabel. Korèkto. Enkele ku bo bai duna aangeftedus, duna keho na polis, E hende ki por wòrdu kastigá. Dus, pero no ta hopi hende ta tuma e stap aki. Òf tampoko no ta muchu konosí kon outoridatnan ta hendel e tipo di situashonnan aki. Entonces si ta konosí tòg ta duna un tiki trankilidat. Bo sa, na tur hende ku nan por yega i duna e keho aki. Sí, bo sa. Poko menshoná òf papiá un hende no ta tuma akshon fásil. Awor ki ta e estapnan? Primer di hopi bia bo tin ku bai manera pa HR, di HR depende ken e ta, perdón, ken ta bezig ta harass bo. Si por ehèmpel ta un kolega mesun nivel ku bo, HR por hèndel e, pero bo a bisa si ta bo management. Nos bo tin ku bai. Human Resource, Rekurso Humano, kaminda ku einanan bo ta bai pa bo duna bo sa. Korekto, korekto. Si bo mira ku nada no ta pasando hori bo tin bai un level mas altu ku ta kon e direktiva di e kompania entonces riba nan por bin ku esei. Awor imaginá bo si ta un persona riba e nivel ei. Unda bo ta bai? Kusa tambe tin. Pero tin servisionan ku ta pa hendenan pa labornan tambe ku ta pero ta kon sa ku no sa di nan. Di nan. Korekto, maña nos a menshona awor ei. Pero ta asina e hende ku e ta dispuesto na bo sa Tuma e stap anto bai duna e keho al pasobra bianan tòg ta sinti ku por tantu bianan ta wòrdu menasá tambe. Mane boso a bisa ku ora e hende nan ta sinti ku hey mi bai duna keho aki mi ta pèrdè mi trabou ku mi ta bai hasi òf por ta hendenan ta bai pensa ku ta ami a hasi algu. Boso a tin bianan e kos ta hopi ferfelu paso. Fácil nan por bisa, ok, no, pero e hende mes a provoca mi, of e hende mes tabata haci tal cosa. Correcto. Entonces, e abo ta daña bo, bo reputacion den un situ- situacion Correcto. papel. Anto tin Correcto. ora e cos por cuminsa masha lef, no? Ke mandy, por ehempel, e hende por bin cu un email, manda e pa bo na oranan straño of cu contenidonan straño. Bo ta manda e email, bo sa kico por ta, ta robes y nan mand'é. Pero despues tin e ta keda haci'é. Esey tambe ta bira sexual Correcto. harassment. Correcto. Of bo ta haya abo cu, abo como hende muhe hay un puesto di trabou.

Conecta cu tur hende. Pasobra den un situacion asina si nan ta mira e departamento aki como un departamento cu ta chisca sa salashi di hende bo sa hopi hende ta mira nan asina. Juist. E ora nan por acerca nan mas facil. Anto sin cu bo ta haya e persona ta keda

como persona. Berdad. Si, paso si na momento e cos escala yega un tiki mas leu, bo ta bay tin regret di no a tuma accion for di tren pan. Paso imagina cu bo tin cu keda caba algo pa bo superior e dia ey anto e persona tambe dicidi cu e ta keda, bo ta sinti un miedu, un hansha, paso bo no sa te cu leu bo por bay. Pues ta bon pa bo berdad indica duidelijk anto mi ta encurasha cada organisacion tambe laga nan personal sa. Kiko ta e kaminda pa kana? No laga e habrí. E ta enkel un responsabilidat di e kompania mes tambe. Indiká anto despues e ora i hende ta mas sigur unda tur e tin ku bai pa asina e kosnan kana bon. Exactamente. Pues, laga nos papia di tipo di temanan aki habrí pa kada hende sa, bo sa, kiko ta nan derechinan, anto unda nan por kana, kiko nan por hasi pa tuma akshon pa sali pa nan mes.